Sur President, dan huwa t-tieni budget ta' leġislatura ġdida li rat il-bidu tagħha f'Ġunju tas-sena l-oħra, meta l-poplu Malti u Għawdxi reġa' ta l-fiduċja tiegħu lil dan il-Gvern permezz ta' rebħa storika oħra għall-Gvern Laburista, s-seba' budget u s-seba' budget mill-2013 li qed nippreżenta. Sa mill-bidu nett dan il-Gvern żamm sod il-viżjoni tiegħu li jara lil pajjiżna kklassifikat fost l-aqwa pajjiżi, fl-Unjoni Ewropea sew ekonomikament u sew bħala soċjetà mill-aktar ġusta u ħanina. Ħloqna strateġija, fassalna pjan u ħdimna bla waqfien sabiex dan jitwettaq fl-iqsar żmien possibbli. B'unur u pjaċir ngħid li din il-viżjoni mhux biss saret realtà iżda qed tiġi aċċettata tant li qed tittieħed for granted. Sena wara sena, xahar wara l-ieħor qed inkomplu niksbu aktar riżultati pożittivi. Dan sew f'dak li hu tkabbir ekonomiku, żieda fl-impjiegi, tnaqqis fil-qgħad, inkluż dak taż-żgħażagħ, surplus fil-kont pubbliku u ieħor fil-kont estern tal-pajjiż, żieda fl-investiment minn Maltin u barranin, aktar innovazzjoni, żieda fil-konsum privat, żieda fl-esportazzjoni u fis-settur turistiku, inkluż żieda fir-rotot tal-ajruplani lejn pajjiżna, tnaqqis fid-dejn nazzjonali u l-bidu ta' fond imdaqqas bi skop ta' investiment soċjali għal uliedna. Dan jikkuntrasta bil-kbir sew ma' pajjiżi oħra Ewropej fejn Malta spiss tirbaħ l-ewwel postijiet fil-klassifika kif ukoll mas-sitwazzjoni xejn stabbli ta' qabel l-2013, fejn Malta kienet taħt proċedura tal-Unjoni Ewropea ta' defiċit eċċessiv u proċedura oħra ta' instabbilità makroekonomika. Sur President, kull budget ta' dan il-Gvern, dan inkluż, hu ħolqa f'katina ta' progress, iżda minnu nnifsu huwa bidu ta' fażi ġdida. Tajjeb għalhekk li qabel ma wieħed ikompli miexi, jieqaf u jara fejn jinsab illum pajjiżna, fejn tinstab illum il-familja Maltija u Għawdxija. Iċ-ċans hu li f'ħafna familji llum insibu membri li sa ftit ilu ma kinux jaħdmu għal xi raġuni jew oħra. Illum dan qed jagħmluh bi qligħ. Il-biċċa l-kbira dawn huma nisa u żgħażagħ li gawdew minn miżuri baġitarji bħal childcare b'xejn, il-breakfast club, afternoon school services, il-fond tal-leave tal-maternità u l-inċentiv fiskali fil-każ tan-nisa kif ukoll taħriġ speċjalizzat u skema ta' apprentistat għaż-żgħażagħ biex f'kull ħin ikunu jew f'istituzzjoni edukattiva, taħriġ fuq ix-xogħol jew jaħdmu. Għal dawk il-familji bi dħul baxx mix-xogħol, illum għandhom l-opportunità li jidħlu sew fit-Tapering Programme, sew jibbenefikaw mill-In-Work Benefit u fejn hu l-każ minn benefiċċji soċjali bħas-sussidju fuq il-kera. Dawn il-miżuri wasslu biex ksibna l-ogħla rata storika ta' pajjiżna ta' 71 fil-mija f'dik li hija parteċipazzjoni fid-dinja tax-xogħol li qatt ġiet irreġistrata. u għalhekk ukoll iwassalna fl-istess waqt għal tnaqqis bla preċedent fl-għadd ta' nies li jfittxu x-xogħol u f'dawk fuq l-għajnuna soċjali. Fl-istess waqt, konna aktar ta' sostenn u ta' wens ma' dawk li mħabba mard jew diżabilità ma jistgħux jidħlu fid-dinja tax-xogħol, ma' familji bi dħul baxx, mal-anzjani u l-pensjonanti. Dan wassal għal tnaqqis sostanzjali fil-faqar, bil-pensiltaġġ ta' familji li jsofru minn material deprivation jaqa' minn 20 fil-mija fl-2012 għal 8 fil-mija fl-2017. Dan kollu ma sarx u ma seħħx b'kumbinazzjoni. Huwa sew u normali li meta familja tilħaq standards ogħla ta' għixien, tibda tgħolli l-aspettattiva tagħha, tibda tgħożż iktar minn qabel is-saħħa, l-investiment fl-edukazzjoni ta' uliedha, fl-indafa ta' madwarha u fuq kollox fuq kwalità ta' għixien aħjar. Għalhekk, Sur President, b'ekonomija b'saħħitha li qed trendi aktar flus fil-but tan-nies u b'sostenibilità fil-finanzi pubbliċi, se nkunu qed indaħħlu miżuri li jkunu mmirati li jkomplu jtejbu l-kwalità tal-ħajja tal-familja tagħna. Fl-isfond ta' dan kollu, Il-Gvern se jiżgura li l-finanzi pubbliċi jibqgħu sostenibbli billi jkomplu jirreġistraw għat-tielet sena surplus fil-fondi pubbliċi. Fl-istess waqt, il-wegħda tiegħu li jnaqqas il-piż tat-taxxi fuq il-familji Maltin u Għawdxin se jżommha tant li għal dan il-budget, għat-tieni sena konsekuttiva, mhux se jintroduċi l-ebda taxxa ġdida, sew diretta u sew indiretta.